Den Invité vun der rtl Redaktioun.
Invité haut de Moien beim Fränz Aulner, dat ass den Direkter vun der ITM. Dat ass de Marco Boly. Gudde Moien, Här Boly. Gudde Moien.
Direkter vun der Inspection du Travail des Mines, ge seet een och Gewerbe oder Aarbechtsinspektioun. Richteg.
Voilà.
De Congé collectif huet haut ugefaang. Bis den 23 August hunn d'Bauaarbechter fräi. Lo sot Der, dat do ass ze vereinfacht ausgedréckt. Et sinn net all d'Beruffer am Congé a Betriber kruten Derogatiounen. Nä, si kruten net all gutt, mee mir hunn 212 Demandë kritt. Vun deenen 212 Demandë muss ee wëssen, dass dat e Comité ass, deen dat mécht, dee paritéitesch besat ass, souwuel vum Patronat wéi vun de Gewerkschaften. Do huet d'ITM just d'Roll vum Sekretariat, well mir dat brauchen, fir opzeschreiwen, wéi eng Chantieren da elo schlussendlech kënnen an net kënnen. Dat d'Décisiounsgewalt ass eeben halt an deem Comité. An déi hunn do Kriterien, déi se sech selwer festgeluet hunn, déi och dokumentéiert sinn. fir kënnen elo esou Congé collectif'en elo eben halt ze erlaben. Dat ass wann et speziell Aarbechte sinn, Maintenance-Aarbechte sinn, wa Produktiounsstopp ass, wann eng Schoul, wou wierklech elo aktiv ass, wou musse Ëmbauaarbechte gemat ginn, net Neibaute vu Schoulen, datt dat wierklech imminent ass, dat muss en am Congé collectif ze maachen, dann hunn si do Kritäre wou si Derogatioun ginn a mer huelen dat op. An da wësse mer, wa mer d'Kontrolle maachen elo an där Period, wéi eng Chantiere mer do dierfe goe loossen. a weng mer schlussendlech mussen zoumaachen, well mir stelle jo awer trotzdem fest bei de Kontrollen, dass et awer duerch den Detachement auslännesch Betriber, déi op Lëtzebuerg schaffen kommen, net esou familiariséiert sinn mam Congé collectif an dann awer trotzdem weiderschaffen. An déi gi mer dann natierlech stoppen, fir do déi fair Konkurrenz awer ze halen. Genau, fair Konkurrenz ass wichtegt Wuert. Här Boly, Dir wësst jo dann effektiv, wéi eng dann däerfe weidermachen, mä Dir gitt also éischter kucken, déi, déi nach aktiv sinn, wou se net dierfen aktiv sinn? Wéi fënnt een dat eraus? Nee, mir maache Kontrolle weider. Mir hunn eben halt de Fokus am Congé collectif eben halt, d'Chantieren ze kontrolléieren. Dat ass relativ einfach. Där wësst jo, mir sinn d'ganzt Joer ënnerwee. Mir wëssen, wou d'Chantiere sinn. Eis Leit wëssen, wou se sinn. Si wëssen, wéi eng dierfe schaffen. An déi gi mer natierlech och kucken. A mir ginn duerch d'ganzt Land eben halt kucken, wou geschafft gëtt. A dann ass dat natierlech eng Suspicioun. Da gëtt dat kontrolléiert an da stelle mer fest, si däerfen oder si däerfen net. D'Mme Marco Boly, Dir sidd zanter méi wéi 10 Joer Direkter vun der ITM. Gi méi Ausname gefrot wéi an der Vergaangenheet, respektiv gëtt méi geschafft? Ass méi Demande och vun den Aarbechter? Gesitt Dir do en Trend? Nee, ech gesinn do eigentlech keen Trend. Also de Congé collectif ass jo dann all Joer, also kënnt och ëmmer plus minus op e puer Deeg verschoben zu där selwechter Zäit. Ech mengen an der Baubranche si mer ongeféier bei 4.000 Leit, déi hei zu Lëtzebuerg an de Betriber schaffen. Hei si 750 Salariéen plus minus concernéiert vun deem Congé collectif, fir dann awer do ze schaffen. An ech denken, dass dat awer nach ëmmer iwwerschaubar ass an et plus minus ëmmer an deene selwechte Linne bleift. Just e klengt Wuert iwwert d'Method vun der ITM, wuel verstanen, dass net onbedéngt wéi eng Police, mä awer schonn. Also Dir gitt Kontrolle maache fir mat Virwarnung an och net mat Virwarnung. Jo, also ech streiden dat of, dass mir wéi Police si, well mir sinn net repressiv, mir si preventiv, och wann dat net an der Bevëlkerung oder bei de Betriber esou wouer geholl gëtt. Mir hunn ëmmer d'Méiglechkeet, déi Regularisatioun ze froen. Mëttlerweil hu mer jo duerch déi, Volontéit, méi Preventioun par rapport zu Betriber maachen, maache mer elo och nach zwëschenduerch eng Lettre d'observation, ier mer iwwerhaapt an dee Prozess kommen. A mir hunn vill méi Kontakt mat de Betriber an dat gesäit ee jo och un de Resultater vun der ITM. Mir hu 5.000 Kontrolle gemaach an bei deene 5.000 Kontrollen hu mer et fäerdegbruet iwwert déi nei Methodologie, déi mer hunn, méi preventiv virzegoen. an net repressiv virzegoen, dass se sech och d'Halschent vun de Betriber regulariséiert huet, soudass dat alles sans suite bliwwen ass. An dat ass genau dat, wat mer wëllen. Mir wëllen eng aktiv Preventioun maachen an net repressiv virgoen, esou wéi eis dat an der Vergaangenheet virgeheit, wat eigentlech ni de But war. Mee leider Gottes ass et esou erauskomm, an dat hu mer elo geännert. Mir sinn do och méi massiv ënnerwee, fir méi preventiv virzegoen an dat, funktionéiert ganz gutt. Mir sinn, Marco Boly, do da bei der Philosophie effektiv, der Ausriichtung vun der ITM, well et gëtt jo dann, wéi Der sot, kritiséiert, dass Der de Betriber keng Loft géingt loossen, wann Der ze repressiv wiert, wann ee lo méi preventiv ass. Mécht een do awer net d'Dier op fir ebe méi Abuse, wann een och effektiv Virwarnunge mécht a Bréiwer? Also, virun dräi Joer hutt Dir der Zäitschrëft forum gesot, Dir wiert iwwerrascht, datt si ginge soen, et géing vill Schwaarzaarbechter am Land ginn, oder Travail clandestin ass dat offiziellt Wuert, an d'ITM, D'ITM, Dir gingt dat net gesinn. Mee ass dat net ebe grad de Problem, dass Der et net gesitt? Nee, well Schwaarzaarbecht hei zu Lëtzebuerg am Volleksmond ass u sech eppes, wat net existéiert. Net well et, well et dat net gëtt, mee well den Travail clandestin deckt eben halt déi Volummen do of. An am Travail clandestin sinn zwar am Exposé des motifs zwielef, dräizéng Punkten opgelëscht, esou wéi de Lëtzebuerger eigentlech déi klassesch Schwaarzaarbecht versteet. Leider Gottes ass awer am Gesetz haaptsächlech just nëmmen d'Affiliatioun zu der Sécurité sociale festgehale ginn. An domadder sinn natierlech, mir sinn duerfir net zoustänneg, domadder sinn natierlech d'Moyenen am Travail clonestar, sinn déi eben halt elo limitéiert. Dat Do heescht. spillt dann awer ee Rad net gutt an dat anert. Jo, ech Et ass mengen. jo scho wichteg, ob een affiliéiert ass oder net, dorop kënnt et un. Natierlech ass et wichteg, affiliéiert, mee dat ass eng Obligatioun vum Patron, seng Leit ze affiliéieren. An ech mengen, do muss eben halt all Patron decidéieren, wéi e Wee en do wëll gäre goen. An do ginn et aner Instanzen eben halt, fir dat erauszefannen. Ënner anerem och déi thermesch. Ech menge mer maache jo och Kontrollen an deem Beräich. An dat dann eben halt ze denoncéieren an dann eben halt ze kucken, datt déi Leit an eng gereegelt Situatioun kommen. Jo, wéi gesot, also dës Regierung CSV-DP huet och bewosst effektiv d'Philosophie wëllen änneren, datt ee méi business-friendly ass, wëll ech mol soen, well effektiv och Betriber heiansdo ze vill giffe kujonéiert ginn. Eng Reform vun der ITM ass an der Maach. Wat soll da elo fundamental do änneren? Ech denken, dass mir keng Betriber kujenéiert hunn. Dat ass zwar vläicht am Volleksmond esou eriwwerkomm. Ech mengen, wat wichteg ass, dat ass, dass de Code du travail agehale gëtt. Ech si gare bereet ze akzeptéieren, dass net jiddwereen de Code du travail elo kennt. Mee stellt Iech vir, mir géifen alleguerten am Verkéier Auto fueren a kee géif de Code de la route kennen. Da wësse mer, wat dobäi erauskënnt. An ech denken, dass mer déi Aufgab vum Législateur kritt hunn. A mir maachen näischt anescht wéi dat, wat de Législateur eis operluet huet mat deene Gesetzer, déi do sinn, déi fir jiddweree mussen agehale ginn. Dass et do natierlech Leit, dat onkommod war oder dass dat deenen net gepasst huet, dat verstinn ech ganz gutt. An ech mengen, mer hu jo d'Approche gewiesselt. Mä wéi elo jo, mer hu jo d'Méiglechkeet vun eise Kompetenzen, déi Preventioun méi auszebreeden. Déi hu mer elo méi ausgebreet a mir wäerten och an där selwechter Richtung weidermaachen. An dat elo wäert sech wahrscheinlech dann och an der Reform vun der ITEM esou weiderspigelen. Well et muss ee jo wëssen, D'Reform vun der ITEM huet jo 2018 ugefaangen, wou deen éischte Gesetzesprojet op den Instanzewee gaangen ass. Deen ass jo elo vun der neier Regierung ass dat ëmgeännert ginn an dowéinst a musse mir eben halt esou laang waarden, fir dass mer och eng modern ITM, net nëmmen alleng wat hir operativ Unitéiten ubelaangt, mee och wat hir Struktur an hir Organisatioun ubelaangt. Dat spillt do och mat. Ma dozou vläicht e klengt Wuert iwwert den Effectif. Op zéng Joer gekuckt ass den Effectif vun der ITM huet sech verduebelt. D'Zuel vun den Inspekteren ass souguer vu 47 op 143 geklomm. Bleift dat esou oder gëtt dat anescht kalibréiert, vläicht méi Leit dann an der Preventioun oder am Dialog wéi elo Inspekteren? Absolut, ech menge mir maachen dat weider. Mir wëllen eng modern Verwaltung ginn, déi sech den Aarbechtskonditiounen oder den Entwécklunge vum Aarbechtsmarché elo upasst. Dann ass et och esou, mir hu méi Salariéen hei zu Lëtzebuerg, se si mëttlerweil iwwer 500.000. Dat heescht, et gëtt ëmmer e Ratio do gezunn vum OIT, wéi eeben halt d'Aarbechtsinspektere sollen do verdeelt sinn, no se ass een zu 10.000, ech menge wa mer dat héich rechnen an der Aarbechtssécherheet an der Gesondheet, da géifen eis nei elo Leit feelen. Mee wa mer awer de gesamte Summa summarum maachen, hu mer der genuch. Mee et muss een och soen, d'ITM huet iwwert d'Jore ganz vill Kompetenzen elo bäikritt, den Harcèlement, den Droit à la déconnexion, elo kënnt den Travail forcé, elo do kënnt Plattformaarbecht an esou weider, déi komme jo alleguerte mat bäi a mir kënnen déi Leit jo net aus dem Hutt zauberen. Dat heescht, mir mussen déi jo ausbilden. preparéieren an dat bedeit eben halt och, dass mer d'Effektiffer mussen an d'Lut setzen. Kritt Dir do vill Plainten a wéi ginn déi dann eigentlech aus? Also am Joresrapport hat ech elo keng Zäit fir dat esou am Detail ze kucken. Jo, ech mengen also d'Plainten, den Niveau vun de Plainte geet natierlech mat der Unzuel vun de, vum Wuesstum vum Salariat geet natierlech proportional mat an d'Lut. Et ass esou, dass natierlech wa Krisenzäite sinn, dann sinn d'Plainten natierlech ëmmer méi héich, dat ass jo normal, d'Leit sinn an der Nout, si wëlle gär gehollef kréien. Mee wann een dat awer elo iwwer d'Jore kuckt, dann gesäit een ëmmer, dass et déi selwecht Sektore sinn, an deene mer déi Plaintë kréien. Dat ass eben halt elo de Bau, dat ass den Horeca-Secteur. Dat sinn esou déi zwee klassesch Sektoren, déi mer hunn. An et sinn ëmmer déi selwecht Saachen, déi erauskommen, dass de Salaire, de Congé elo, déi net bezuelt ginn, d'Iwwerstonnen, déi net bezuelt ginn, dat heescht déi Domänen, an deenen d'Infractioune quasi stattfannen, sinn iwwer Joren ëmmer déi selwecht bliwwen. An eppes Neits, oder do wou op jidde Fall den Aarbechtsminister Marc Spautz wëll méi streng ginn, dat sinn d'digital Plattformen, notamment elo Wolt, well wéi mer Mëtt Juni gemellt haten, hunn eng 160 Liwwerer bei där Plattform d'Aarbecht néiergeluet. Si hu géint nei Tariffer oder nei Modeller do protestéiert. Hat Dir iwwerhaapt esou eppes schonn erlieft, Här Boly, datt esou Indépendanten oder Faux-Indépendanten d'Aarbecht néierleeën, wéi e Streik vun Indépendanten? Jo, also dépendant oder faux dépendant, dat ass jo dann eis Aufgab, zesumme mat de juristeschen Instanzen dat da festzestellen. Op deem Sens, et war schonn ulkeg, dass se, dass se déi soi-disant Leit do gestreikt hunn an dass dann herno de Communiqué de presse vu Volcom ass, déi dat dann dementéiert huet, dass se si net géifen esou schaffen, huet mech schonn e bësse gewonnert. Ech mengen, eis Aufgab ass et net, dat ze verhënneren. Eis Aufgab ass et, déi Entwécklunge mat ze begleeden. Mer kennen nun eemol hei zu Lëtzebuerg just nëmmen am Code du travail den CDD an den CDI a mer musse kucken, awiefern eben halt déi Indépendance do wierklech elo gëllt. A wat fir eis wichteg ass, dat ass, dass mer dee Lien de subordination kënnen noweisen. Wa mir dee Lien de subordination kënnen noweisen, dann ass et um Riichter ze décidéieren, ob en eng Requalifikatioun vum Aarbechtskontrakt mécht an dass en dann eben halt de Salariésstatut opleet A wann de Salariésstatut operluet gëtt, da spillt de Code du travail a senger ganzer Ampleur. Dat bedeit elo Salaire, dat bedeit Congé, dat bedeit. Sécurité sociale erëm. Sécurité sociale, dat bedeit Aarbechtssécherheet a Gesondheet. Da kommen déi erëm eng Kéier zum Virdergrond. An dat ass eis Aufgabe dann an Zukunft ze kucken, fir datt mer dat an de Grëff kréien. Dat ass e Bestanddeel vun eiser Wirtschaft ginn. Mir mussen och mat deenen elo neie Saache liewen, mee si mussen esou sinn, datt se fair competition ass a esou wéi och d'Aarbechter revendiquéiert hunn, datt se e halbwegs vernünftege Salaire kréien an halbwegs vernünfteg eng ordneg Aarbechtssécherheet a Gesondheet gewährleescht ass. Här Marco Boly, sidd Der zouversiichtlech, datt da elo, wou och de Sozialdialog erëm funktionéiert, e Gesetz iwwert d'Plattformaarbecht tatsächlech Realitéit gëtt? Ech erënnere just drun, datt esouguer ënnert de viregten LSAP-Aarbechtsministeren dat net gelongen ass. Jo, ech mengen, déi heite Regierung, déi schafft jo drun, an ënner anerem och eisen Aarbechtsminister, deen huet sech do ganz druginn, deen huet jo selwer Interviewen zu deem Thema ginn. An ech denken, dass hien dat als eng Verantwortung gesäit an dass mer do och mat enger, sous peu, mat engem Worf vun deem Gesetz kënne rechnen. Wann den LCGB-President Patrick Durieux an engem aneren Zesummenhang, also mat de Gehälter tëscht Stat a Privé, mol de Begrëff Apartheid benotzt, wann ee elo déi Plattformaarbechter kuckt, déi Faux-indépendants, mir wëssen, et sinn och deelweis Leit, déi dann an Asylheemer gesicht ginn, déi dann sollen déi Aarbecht maachen. Mir hunn och während dem Covid gesinn, déi essentiell Beruffer, dacks net déi bescht bezuelt, ganz dacks méi penibel Konditiounen, Gestioun vun Offall natierlech, Santé, Fleegesecteur, Energie, Waasserversuergung an dann alles an der Liewensketten, hein, do. Kann een dann net awer soen, also Apartheid ass vläicht ze vill, modern Sklaverei och, mee Klassegesellschaft? Also ech mengen, wann een eng Kéier d'Apartheid erlieft huet, ech mengen, fir dat ze benotzen, dat ass schonn e Stéck. Dowéinst soen ech, Klassegesellschaft stëmmt awer och, dat gesitt Der jo bestëmmt am Alldag. Klassegesellschaft, sécherlech. Ech menge mir hunn iwwer Joerhonnerte versicht, d'Klassegesellschaft ofzeschafen. Dat ass nach net zu honnert Prozent gelongen. Ech denken, et gëtt ëmmer Näid iwwer, jiddweree gesäit ëmmer nëmme seng eege Féiss a wëll ëmmer nëmmen iwwer deen aneren urteelen. Ech mengen, wa jiddweree seng Aarbecht mécht, an d'Pandemie huet eis jo geléiert, datt mer ouni déi essenziell Beruffer net auskommen, et schéint esou ze sinn, wéi datt mer dat e bësse vergiess hunn. Gott sei Dank huet den Aarbechtsminister de Sozialdialog am CPT erëm ugekuerbelt kritt, kuerz virun der Summervakanz, wat e Risemérite ass fir hien. An ech denken, datt dat an déi dote Richtung weidergeet an datt mer eis an Zukunft wäerten dorobber konzentréieren an eis ëmmer méi no dorunner beweegen, fir dass dann déi elo déi deen Androck vun där sougenannter Klassegesellschaft awer trotzdem e bësse méi moderéiert gëtt. Dat war de Marco Boly, den Direkter vun der ITM, der Gewerbeinspektioun. Merci villmools fir eppes och am Studio. Villmools Merci.